Күндү көрөөччүлэр, нэһилиэк олохтоохторо! Биһиги бу Амма нэһилиэгэр тыһыынча тоҕус сүүс аҕыһын сэттэ сыллаахха Мандар Уус сэттэ хомуһуттан сэдиптээн музей тэринэ барбыппыт. Бастаан Туйаара музей диэн көннөрө ааттаах этэ, онтон Антон Стрясович Кулаковскай ол сэттэ хомуһу көрөн сырдаан сүргэтэ көтөҕүллэн, санаата көнньүөрэн, кэнэ кэллээн ахсыннаах хомуһун хас буолла диэн ыйытан, биһигини кини хомус коллекциялыырга сирдээн биэрэн, дьэ онтон хомуспут элбээн, биһиги хомус музейа диэн оҕолорго барыта отут үһүс сылбытын тэрийэн турар эбит. Оҕобун сэттэ сыллаахыта биллибит былаа ааҕан отут биэс сыл таххар. Ону били музей битoroттон бу аан дойдутааҕы хомус быйыл отут сылын көрсөр аан дойдутааҕы хомус музейын кытта эмиэ биһи сибээстээхтик үлэлиибит. Отут сылбытын аан дойдутааҕы хомус музейа баран ылбыппыт, сүрдээх үчүгэйдик көрсүбүппүт, сүрдээх үчүгэйдик ылан астынан кэлбиппит. Онон кинилэр биэрбит туохтарыттан аан дойду хомоҕун Спиридон Спиридон Шишигин биһиэхэҕэ холобура бу Япония Муккури диэн хомуһун бэлэхтээбитэ бу кини хас да хомуһу биэрбитэ үһү уонна бу аан дойдута иккис конгресска биһиги Туркмения кыыһа биһиэхэ бирээм икки хомуһу биэрбитэ бэйэтэ хайдахтардан тардар эмиэ көрдөрөн иҥэн туран бу була Неоталь омук хомуһа сирдээх кыра гынан баран син биир саха хомуһугу дуу улаханнык тыыһыыр хомус. Маны таһынан бу Алексей Николаев бу биһи олоҥхоһут уолбут Монголия бара сылдьан биһи музейбитигэр аҕалбыт бэлэҕэ бу Монголия тимир хомуһа уонна бу бамбук хомуһа Алексей Николаев бэлэҕэ бу Бэлэхтэр ититик элбэхтэр. Бу буоллаҕына устугас тыллаах хомус быыһыгар Ээ бу башкирия хомуһа турар. Манна бу бу башкирия хомуһун буоллаҕына манна биһи оскуолабытыгар кэлэн киргизтэр дуу тутууга үлэлээбит дьоннор бэлэхтээбиттэрэ. Албания хомуһа. Бу Албанияттан кэлэ сылдьар туох һэрдис конгресска эмиэ биһиэхэ бэлэхтээбитэ өссө манна таһынан кини биһиэхэҕэ сир анныттан били ону маны көрдөөһүнтэн көстүбүт эмиэ Албания тимир хомуһун эмиэ бэлэхтээбитэ уонна бу семья бэлэҕэ һэрдис конгресска Венгриялар Венгрия международ э Норвегияҕа э Венгрия бэрээҕэ бу уонна манна баар биһиэхэҕэ нэдиэлэ олохтоох сыровье бэлэхтииллэр Надежда Николаевна Кулаковская бэлэҕэ бу Бурятия Алтай хомуһа Алтай хомуһа уопсайынан элбэх дэлэй манна оҕо оонньууруга сүрдээх удобнай манна Вьетнам хомуһа баар туох Англия, Италия хомустара, он хомустара бааллар. Түдэрги буллааны биһи кыралаан биһиилээн оҕолору эмиэ үөрэтэбит. Холобура биир ыһахха биһиги

Күбэйдэ бары биирдии-туох ону ананан үөрэтэбит, эбэтэр буоллаҕына ким баҕалаах. Ону буоллаҕына биирдээх түргэнник манна үөрэнэбит. То хам таһараллар түргэн. Киһи ону атын хомустартан уже араарбыппыт, инньэ гынан бэйэбит оонньуурбут хомустарбыт тустала, оҕолор оонньуур хомустара бу сытаннар олох кыттыра иилээхтэр. Оҕо тыһыгар сүбэһэр, сүбэһэр инньэ гынан үлэ түргэн маачык улахан дьону кытта таһараллар, тута үөрэнэллэр даҕаны.

Мантан бэйэм сэттэ биэс сааһым туолла. Онон били күбэйдэр кинини эҕэрдэлээн бэрдээк-баттык бу төгүрүк остуолбутугар төгүрүкчү олорон оонньоотунан барар. Кини ону бэйэтэ биһигиттэн истэр курдук сибээс хаар курдук. Бу бэйэтэ мындыр уонна улахан анаардыылаах уоту философ киһи буолан хомуһан эмиэ биһиини холобура буолбачча элбэх хомустаах дьон хатан хомуска көрүк барбатыбыт. Мартин хонугар оонньоото. Бу буолбут биэс сыл быһа. Бу Мандар ууспут дорҕоонноро иһигэр бу нэһилиэкпитигэр хаххан иһиллэн алҕаан туохтуур диһаллыбыт. Кыах биэрэр, күүс эбэр биһиэхэ бэйэтигэр даҕаны Уонна кини киниэхэ эмиэ сибээстээх эбит дии саныыбыт. Онон бу хомус музейа Вандер уус хомустарыгар музейа биһи күбэйдэр это барыта ордук биэс сыл быһа оонньоон үрдээх элбэҕи биллибит. Хомус бэйэтэ туспа философиялаах эбит диэн ыллыктыыр Бэйи бастаан оонньуубутугар сэттэ хомуһу киһи биэрбитэ, ол иһин сэттэ буолан саҕалаабыппыт. Онон хомус кыаҕа, кыаҕын өссө күүскэ биһи ылыммыт, ылынан билэбит. Хомус туох особенно бу мандар хомустарыгар кэбирбиппит элбэх. Онон олох махтанабыт. Ботук биэс сылбытынан Антон бу үөһэ көрөҕүт Егор Дмитриевич Андровцев бэйэтэ эт итиитинэн оҥорбут шкатулката, маны миэхэ аймахтара бэлэхтээбиттэрэ бэйэтэ эмиэ тыыннааҕар хаста да ыҥыран миигин кытта хомус туһунан кэпсэтэ сылдьыбыта. Онно матыгатын эмиэ көрдөрөр этэ бу хомустар бэйэм оҥорбутум диэн. Ону аймахтара бэлэхтээбиттэрэ. Онтон бэлэх элбэх дьиҥинэн манна буоллаҕына сүүсүйбэ сүүсүйбэтэ тоһох хомустаахпыт онтон сүүрбэттэн хата сүүрбэччэтэ чэ мандар киэннэрэ буоллаҕа дии. Манна Прокопий Никитич Быгынаанап хомустара бааллар дуо маны буоллар биһиэхэҕэ эмиэ Кубейга ансаамбылга биһи уһуйааммытыгар үлэлээн иитээччи идэтин ылан билим музыкальнай школа дириэктэринэн үлэлиир Людмила Павловна Ефремова бэлэҕи сытар бу биһиэхэҕэ. Бонне бэйэтэ туспа дорҕааннаах, туспа манна эмиэ бэйэн туора анабылы, сатабылы биэрдэхин үрдээх дьиэтик оонньуулар хомустар. Устубас тыллаах хомустар бу туох хоһуунус нам Иннокентий Ильич Никитич Готовцев хомустара бу дьиэт хомустара бастаан кини бу бастакы оҥорбут хомуһуттан бэлэхтээбитэ онно Лука Турунин юбилей кэдэһэ диэн дьэ бу оҥортообут хомустарын биэрбитэ барыта туох тус-туспа дизайннаах, тус-туспа хаалаах, да үчүгэй тыастаах эҥсиэли дорҕооннору барыта манна баар курдуктар. Онтон мин кэпсиэхпин баҕар Герман Гаврилович Бурцев удьурхай хаалаах хомустара бу кини ноталаах хомустар диэн сэттэ хомуһу биһиэхэ бэлэхтээбитэ дьигинэ ону буллааны икки хомуспун мин э туох ансамблым чилиэттэригэр э биэрбитим атын дурхан э ноталар икки нотаны мөлүү биэс нотата турар музейбитигэр Өстөкүн бинокурот хомуһа баар бу үрдээ үчүгэй дурханнаах эмиэ бэйэтэ Кини биһиги кытта бэйэм көлүөнэ түөрүн аҕыс сыллаах кинини кытта эмиэ заочная связь дэһэн бу хомуһун ыыппыта. Бэйэтэ бу хомуһунан холобура сүрэх сүрэх ыарыһаҕа диэт аны хомуһун былааннар бу хомуһу таптаата. Ити киһи сүрэҕэр бу кини хомуһа үрдээхтик дириҥник дьайар уонна хайда эрэ уоскутар баҕайы эбит. Ону эмтэниэн эмтэммит эбит диэммит биһи туохтуу бүккэ кэлбит мин бэйэм оонньоон көрөн баран миэдик кырдьык даҕаны киһи сүрэҕэр эмиэ туһалыан сөп торҕоннордоо эбит диэн аны ылыммыппыт онтон манна баар бу биһиги Дэкэйэ Уус диэн Тараҕанаҕа биһи алааспытыгар оҥордубут Хомус туох Иванов Егор диэн аҕатын аатын ол курдук ирдэһэ сатаан баран кыайан булбатыбыт Чурапчыттан кэргэннээх биир уоллаах кэлэн туох баар тимир уустарын барытын тимир оҥоһуктарын барытын оҥорон абыраабыт киһи эбит көһөн кэлэннэр Траҕынаҕа Кыргыйлаанан Траҕынанан сүөһүлэтир үлэлээн ааспыт киһи бу оҥорон хаалбыт хомуһун ирдэһэн-көрдөөн тураммыт диэн буолан биһиэхэ маны спиридон спиридонан шишигин бу хомуһустаах иккитэ кэдэһдьыбыта бу музейга бэт историялаах хомус бу дигинэн кыайыы күнүн көрсө оонньоммут бу доярка ким вакумова ким елена Васильевна хакаастаан оҥотторбут. Ону бэйэтэ ол дьон ордугуна биэс сыллаах хаһаас кыайыы буолбутун онно оҥорон бэлэхтээбит. Онно дьэ ол хотоннорун барыгар олорон онно оонньообуттар. Дьэ ону историята элбэх, ону батан кэпсии туругунан буолла дии. Амманикобус оттон бу Нам кини кыыһа Федора Гоголева хомусчут бутун виртуоз хомусчут кини ити тылынан оонньооһунаан бастаан биһиэхэ республикаҕа аан дойду Ол приемҥа көрдөрбүтэ кини кыыһа билин эмиэ суох Онно Чычмаха эмиэ хомус оҥорутунан дьарыктана илдьибиттэрэ бу хомус музейа аһыллан эр дьоннор эмиэ манна киирэннэр ити Ыстапаан Ыстапаанович Суораптаах бастакы бастаан уус тугун биригээдэтэ тэринэн мастерской тэринэ сатаабыттара. Ол аан бастаан хомуһу оҥорбут оҥорон холоммуттара. Онтон Карсынай Владимир Прокопьевич диэммит оҕо икки сыллаахха дьэ оҥорбут хомуһун эмиэ биһиэхэ кини бэлэхтээбэтэҕэ ону харбалаахтартан хомуска атастаһан дьылы туруорабыт иһинчэ чумахха оҥоһуллубут хомус диэн. Так, онно оскуола учууталлара бу Василий Николаевич Семенович хомуһун Василина Кимовна бэлэҕэ турар Чэ барыта бэлэхтэр буол. Бу Чораан Александр Иванович Чахов биһилэхтээх хомуһа. Бу хомуһунан дьиэ кини патен ылан Москванан иһин эргитэн бу амминикылыын иккиэн оҥорбуттар. Хомус тыаны улаатынар сылтан. Ону миэхэҕэ бу Ытык Күөл театрын режиссера Хатылыкова Елизавета Анисимовна бу остуолга юбилейга кэтэһэр диэн бэлэхтээн барбыта.

Дьэ. Бу ыла ити оттон бу үөһэ Бүлүү өлөр хомуспутара чөлчө уус хомуһа бу киһи хомуһа космоска Олег Кононенко диэн космонавт космоска таһаран оонньоон дьүрүһүппүтэ уонна бу кини хоһо бу Өксөкүлээ Өксөй хоһоонун хомус хоһоонун иккис көтүүтү ааҕан иһиннэрбитэ Бииргэ тыллаах хомус хахаларга былыр-былыргыттан баар эбит, оҥорор эбиттэр хах хомустара. Ону миэхэ бу буонаҕас саастаах Лермонт Титов диэн эмиэ Үөһээ Бүлүү ыччата бу олох этитиитинэн, тимири-тимиринэн хаппайан оҥорбут хомуһун манан кини конкурска кыттан хомус маастарын аатын ылбыта. Онтубутун уонна миэхэҕэ сиилээх туох Дьэ, балтараа наахха атылаарыта музейга диэн. Музейга туруора балахана мин улахааман диэн. Ону бэйэтэ билигин суох. Мин тыл үһүн музей бүтэ кини аата иһин биир ааттана илдьэр. Бу хомуһун дьон хүндээх элбэх көрөөччү иһэнээрэр. Тыаһын кытта таттаран истээччилэр. Оҕолор хүндээх элбэх киһитэ да сылдьар. Ону дьэ бэйэтэ өһүрүү көрбүт хомустарын тыаһаттаран да көрөллөр. Онно хүндээх астынан сэҥээрэн бараллар. Бу сыттара кыра хомустары оҥоруунан туохха хаҥаласка олорор Христофоров Илья Ильич Иван Ильич дьарыктанар. Кини кини хомуһайсан онно олох тырабытурар уонна оҕоҕо оҕоҕо анаан оҥорбут быалаах хомуһа Чэ биһи балаана бу хомуспут музейын туһунан өссө киһи кэпсиибэрдэх. Бу Өктөкөлөөх Өлөксөй хомус диэн хоһоонугар анаан хайаабыт. Дигинем дигинем бастакы сыалым Лука Николаевич Турунины аныахпын баҕаран бу коллекцияны барытын хомуйбуппут биһи. Онтон ол күнүмэн дойдутугар Аспыттарыттан өссө үөрбүппүт, ол иһин биһиги эмиэ бу хомус хоһоон Айыллыбыт сирэ чычымах диэммит чычымах учайа. Дьэ бу айыллыбытын билигин бүлүүгэ айыллыбыт курдук эмиэ туохтаан эрэллэр. Ол гынан баран Анастасия Росина диэн манна Өксөкүлээн Өксөйгө кэлэн тахан баран учайга көһөн кэлэллэр. Онно кэлбитигэр арай кини хомустаах эбит. Ол ол Бастакы тардытыы Разы Өрчүкүлэ Алексеевичтэн дьиктиргээн бу хомус хоһоону айан биспит. Ол хайдах айыллыбытын уонна түмүгүн кыайан түмүктээбэтэҕим туһунан Аҕам олоҕо диэн Реас Алексеевич Кулаковскай кинигэтигэр ырылыччы суруллааччы. Били ону хаста да ааҕаммыт, дьабылан ыламмыт бу учайга айылбыт хаһан диэн. Олох биирдэ эстээттаанмыт бүгүн баатык айан бистиэм диэн оноһуруйбут түмүктүү эрэ иликпин диэн. Ол аата бу хомус хаһаммыт биһиэхэ учайга айылбыт. Өссө Анастасия Росина биһи чычымах таҥаратын дьиэтин таһыгар көмүллүбүтэ. Ол иһин кини ол иһи туора сибээстээх иһиттээх буолуон сөп курдук эбит, баары ол иһин даҕаны биһим аны бу э туохтан сыыйа-баайа тэрийэн тэриллэн хаалла бэйэтэ. Хотя оттон анал диэбит суох, мин дуоһуйаан иһинэн оҕо музейын курдук э хайааммын дьэ бу аһан киһи ону көрсөн дьон бөҕө көрдөрө кэпсээн хомус туох суолталааҕын уустар хайдахтарын үрдээх да мантан билэн истэн бараллар онно дуоһуйаллар ол хомус хааммыт музей биһи киэн тутта туруорабыт Григорий Лукич Куцалгинов диэн Лука Николаевич Струнин Ол диэн тыһыллаах сабары Москваҕа оонньоотулар. Биһи нэһилиэктэн кини эмиэ соҕотоон баран кыттан улуус сборнайыгар киирэн хомустан улуу Москваҕа оонньоотунан диэни киэн туттабыт. Кини оҕолорун кыргыттарын кытта миссиэһи тутуһабыт. Кини аатынан куонкурус уолаттарга хаста да ыыппыппыт. Ону кэргэнэ, кыргыттара мэлдьи биһиги кытта эбээстэһэн, бэйэлэрэ баҕаларын туһунан миитэ элбэх матырыйаалы биэртэрэ. Ол барыта манныктан бу чараан диэбит чарааннара бу конкурска наада туохтарыгар табы тураллар. Григорий Лукичка Салгинов иһин эриэттэн Турунин ансаамбылыр бастакынан туттубут оонньообут киһи киэрпиттабыт. Итини таһынан биһиэхэҕэ биһини бу манна мин туруорабын Биһи нэһилиэкпит киэн туттар саха фольклорун национальнай инструменнарын биһи республика төрүт олох бастакытынан да диэтэхпинэ мин олох сымыйалыы курдук санаммаппын. Бу манна бу Михайловтарга кэрэһэдьибиттэрэ Берестев диэн композитор элбэх музыкальнай тустар кэлэннэр уонна маханасетскайдар Горнайтан кэлэннэр бу эһэлэрэ Алексей Алексей оҕонньорго оҥорор кырыымпатын кээмэйин размерин барытын ыланнар дьэ ылынан истэн бараннар дьэ Горнайга тиийэн мастерской инструментальнай мастерской аһаллар

Уонна бу Алексей аҕатын аатынан ыал Алексей Михайлов Кырымпаада оонньуур хомуһу оҥорон холонон көрбүтэ. Бу аан бастаан биһи нэһилиэккэ кини хомус оҥорбута. Ону бу ис өттүгэр тылламмыт хомус диэн туруорабын уонна бастакы оҥорбут хомуһун сразу Михаил көрдөрбүтэ уонна бэлэхтээбитэ. Ол хомуһа диэки турар. Мин булла бу ис өттүгэр тылламмыт хомуһунан Суоппар хомсомуол үбүлүөйдэригэр, ыччат фестивалларын оонньоон, лауреат бөҕө буолбутум. Только кини тыаһан олох төбөбөр биэрэр этэ. Ону оҥорооччум да өйдөөбөт, оонньооччута да быһаарбат, оччолорго хонус саҥа үөдүйэн эбээккэм этэ. Ону ин буоллаҕына, билигин да өйдөөн көрдөхпүнэ, ол тыла иһигэр тылламмыт эбит. Ону киниэхэҕэ мин өртө оҥорбуппун дуу, хайдаҕый диэн эрэ били көрдөрө, оҥорор баҕата баһан буолан оҥорбутун бастык оҥорон көрдөрбүтэ. Билигин музейга турар, онон бу хомустан Киһийдээл баҕа кэпсиэн сөп, Алексей туһунан. Уонна кини үрдээх олус киһитэ, кинигэ да, маска да бу биһи нэһилиэк художественнай соведетина сайдары бастакы бастыҥыны уонна бастакы өссө маннык же Ньалбаанынан бурдук бэйэтэ үүттээн дьэ бастыҥы оҥоттолоор, илин көрүһэр дьахталларга сыалай хор диир дьахталларыгар барытыгар нэһилиэк барытыгар илии кэбиһэр дьону оҥорон дьону фестиваль доҕоҕор кыттыбыттар бу бастыҥ этэрэ хааман көрдөрүлэ турар. Таҥ аны таһынан ыттар биһи бу хомус музейын кытта хомус уйбааны кытта эмиэ сибээстэһэбит кини айымньытын бу холумтан сылааһа диэн айымньытын үрдээн сэҥээрэн бу саха үгэһин туһунан кини үрдээх дириҥ толкуйдаах, эмиэ да сонньуйуулаах статьяларын ааҕан, манна олох семинар-практикум ыыппыппыт төрөппүттэрбитигэр уонна ол юбилейбитигэр отут сылга бараммыт. Ол онтон сылга курдук анньан көрдөрбүппүтүн киһи үрдээн хайхаабыта. Уонна Михаилын чэкиэн туттабыт. Бу мин Спиридон Матрена Алексеевна уола Спиридон хомус уйбаан оруолун толорбута. Итиэнтэн Мотрена бэйэтэ Хомус Уйбаан эбэтин ролун толорон Хомус Уйбаантан улахан махталлар кэлбиттэрэ. Ити курдук биһи манна киһи кэпсиэҕэ элбэх кылгас туохха хайалаахпыт оттон манна музейбыт барыта отут үс сыл устата дииринэн биир дьиэ диэн туруорса көрөбүт даҕаны ким даҕаны дьиэ тутан биэрбэтэ онтон бу витриналарбытын быллаана бу билигин сорох Степан Степановичты э, үккөрөн бэйэтэ аҕалан тутуруохтаран Онон биэнсийэ туттарбыт, уонна махталбытын тиэрдэбит. Өссө даҕаны бу хомуһу иһи-төһө өйүүргүтүнэн, хомуһу төһө ылынаргытынан, биһи сахалар олохпут арааһата онтон эмиэ ситимнээх, эбээстээх буолуон сөп эбит диэн барҕа санааҕа кэлэн турабыт. Махтал.